Рәдиф туган, э, менә язучылар берлегенең менә шундый хозур бакчасында утырабыз. Инде мин э, соңгы вакытларда менә шактый гына китаплар карап утырганда бер уй килеп төште башка. Гомумән, ул уй мине элек тә борчып тора иде. Безнең жанрлар әдәбиятта, татар әдәбиятында дип әйтик, жанрлар кысыла. Прозаны әйткәндә юк. Яшьләр килүен инде бик ни сыкранабыз бит, яшьләр килми дигезме. Мин хәтерлим әле, менә прозаның бер жанры бар бездә, ул детектив әсәрләр, криминал әсәрләр. Ул бит инде безнең менә 90 нчы еллардан бирле дип әйтик, безнең э, дөньябыз дип әйтик, элекке таралган Советлар Союзы име, шушы э, гел дидик төптән торган шикелле булды ул. Безнең сине инде э, өлкәнрәк миннән име, минем менә армиядән кайтканнан соңгы бөтен яшьлек шушы криминал арасында түгел, шуларны күреп, гыйбрәт алып безнең буын үтте. Синең бу бигрәк тә име? Чөнки менә шук безнең әйтмим теге аерып кына Казан дип име. Гомумән, элекке Советлар Союзында менә шул үзгәрешләр шундый төрле-төрле нинди генә сюжетлар китереп чыгармады. Һәм мин уйлап куйдым, менә шул Идел журналларын, әле ул вакытта мин Идел журналында эшләми идем. Иң беренче 90 елларда мин тап булдым, Анда, әлбәттә, Әфган сугышына да багышланган иде ул. Детектив жанрында язылган повесть, хәтта әле синең белән таныш та түгел. Ул аның хикмәте канга буялган, буялган алтыннар ул повестеме? Детектив повесть. Мин аны яздым үземнең дустыма багышлап. Ул Афганда развед рота белән хезмәт иткән иде. Ул аңа герой Советлар Союзы герой бирәләр, ләкин начальник штабта утыручылар аңа бирдермиләр, ул Ленин ордены белән генә кайтты. Ул гомер буе э, шушы әйберне э, нитеп сөйлиде, рәнҗеп, үпкәләп. Менә андый галәмәтләр күп булган. Аннан соң китапларын чыга башлады име? Һәм аннары э, хәзер үзең әйтерсең, бер хәтерем ялгашмаса, шушы Фәйз Зөлкәрнәй сиңа хәер хаклы булып башлап җибәргән повестьлар дәвамлы булып бер дистәгә якын күләмле әсәрләр синең дөнья күрде. Аннар китап булып та чыкты бит инде. Аннан соң син ул юлны хаман да дәвам итәсең дип шәтлим. Бездә әйтик, революция хәтле Захир Бигиевның мәгълүм романы бар, криминал име. Әлбәттә, ха. Аннан соң инде китик үзебезнең татарлар дип әйтик, русча язса да безнең Зөфәр ага Фәтхетдинов Мәскәүдә яшәп иҗат итте, юрист, фәннәр докторы булган кешеме. Аннан соң э, прокурор, язучы булып сугыш ветераны Мәгъсүм абый Насибуллин. Әйе. Әйе. Менә аларның, менә әллә кемне мин хәтерли алмыйм. Алар да инде күптән мәрхүм име. Бүгенге көндә исән-сау иҗат итүче шул э, синең менә шушы киң җилкәләреңдә дип исәплим мин. Бер шундый бер жанр синең әллә бармы башкаларда? Менә алар турында да сөйләшербез.

Үзләре белмәгәнне бармактан суырып язсалар, ул кызыксыз бер әйбер булыр иде. Чөнки алар икесе дә иминлек саклау органнарына бәйле. Аларның материал әзер дигән сүз. Үземә язырга темаларны каян алам? Чөнки мин шулар белән аралашып, кайнап, кайнап яшәгән кеше. Мәсәлән, э, әйтеп китим инде, э, Саша Николаев, Карась, Борисково малаен ул без аң белән дүрт ел бергә Локомотивта бокс белән шөгыльләндек. Ул соңыннан зур авторитетка әйләнде. Шулай ук мәрхүм искитмәле җегет иге Хәйдәр, Хәйдер дип йөртәләр инде аны. Ул бик күп кешеләргә ярдәм кылган кеше һәм инде ул үз үзе теләмичә Кирәкмәгән бер эшләргә кереп, үч алып, соңыннан үзе дә вафат булды. Хәйдәр кебек ярдәмчел кешеләр ну, ант итеп әйтәм, бармак белән санарлык. Мин алар белән аралашып яшәдем. Без аның белән бергә танцларга җирдек. Ул аннары күпме мәртәбә безгә булышканны мин монда да сөйләп бетерә алмыйм. Аның э, вакыты әз. Ә менә минем язган криминал романнарда, детективларда шушы мин белгән үзебезнең Татарстан криминалы, Рәсәй криминалы турында белгәннәреннән чыгып язам. Менә соңгы син бая сораган китап Галю Кемәле бу дигән роман чыгып ята татар китап нәшриятында. Анда менә Ростов бандалары белән Татарстанның спортсменнарының бәрелеше, көрәше чагылдырыла. Ул малайлар хәзер дә исән, Алар, Татарстанның танылган боксерлары. Алар хәзер шушы китапның чыгуны көтәләр. Түземсезлек белән. Чөнки мин анда күпчелегенең алар белән сөйләшеп, исемнәрен калдырдым. Ничек бар? Чөнки үзләренә рөхсәт алып, үзләре алар белә, алар бөтенесен белә. Чөнки алар криминларда катнашмадылар. Аңлатып кына китәм, кыска гына. Бер заман Татарстанда шикәр заводларының рәте бетте, юк шикәр. Шуннан кайта башлады шул Ростов якларыннан объявлениеләр килә башлады инде. Менә шикәр сатабыз, килеп алыгыз дип, и шулай итеп Ростов шәһәренә 7 миллиард акча күчә. Бер төрле регионнардан. Һәм безнең Татарстан җегетләре дә тегендә акча җибәрә. Бер заман шикәр дә юк акчада.

теге миллиардларны йоттылар, бирмәделәр инде, башкалар ала алмады. Ышанып шушы әйбергә. Шикәр тирәсендә барса да, андагы төп герой гаепләнә кеше үтерүдә. Ис китмәле, талантлы тикшерүче, капитан әллә нинди җинаятьләрне ачкан кеше дә моның э, гаепсез икәнен ача алмый. И шулай итеп аны 18 елга төрмәгә тыгып куялар да, и шуннан соң яңадан тикшертергә биреп, икенче бер тикшерүчене чакырып китереп, малайның гаепсез икәнен актыйлар. Менә шушы шикар артында йөрүче бер малайны коткаралар инде, шауып йөреп. Соңыннан барыбер ачыла ул малайның гаепле түгел икәне. Ә ул төрмәдә чакта хатыны бала таба, ул җылый, үземнең баламны да шифаханәдән каршы ала алмадым бит дип әнием гомер буе рәхәт күрмәгән әнием хәер бер үзе калды дип ул тилмереп ята зонада аңа анда зонада бәйләнеп карыйлар ләкин казан малайлары анда аны коткаралар зонада аны авторитетлар тидертмиләр беркемгә дә рәнҗеттермиләр Монда инде э, әсәрнең сюжетын ем бик теге э, һәм ничек тәмамлануын без Юк, алар сөйләп тормый.
Сер итеп, сер итеп саклыйк.
Әйе. Инде безнең э, укучыларыбыз булачак укучылар Рәзис Шәгъдиевнең һәм алга таба тугры укучылары да кушылып бу китапны, әсәрне Ә ул моң ише кайда да булса чыккан идем әле. Бер кисәк булып кисеп чыгардылар инде аны Казан утларында бер өлешен. Э, башын чыгардылар 180 битен аның 50 журналында. Һәм фәкать китаптан гына укып була, тулаем моны. Тулаем китаптан гына, тулаем, әйе. Һәм аннары монда әз э, генә арткарак сигелеп дибиме, синең тәрҗемәи хәлең, биографияңнән Менә юкка гына син менә шул Киров э, районы җегете бит инде туып үскән Казанный һәм э, менә шушы э, спортчылар һәм шул ук кыю егетләр белән аралашуың яшьли. Синең спортка иртә тартылуың да, шул бокска кереп китүеңнән дә шулай бәйләнеп киткәндер. Ансы бит әле синең биографик әсәрең чыккан иде, моңынчы. Хәниф образы. Монда бу яңа әсәреңдә бармы ул?

Журнал чыккач, мин аптырап, син әйтәм, нишлисең? Бу бит үз-үзеңне нитү була теге. Фош Юк, итү, фош юк итү. ди, юк ди, бу шәп ди. Ике дустыңны тыккансың бит әле менә ди, Һәм исеме мин белән. менә шул ике кояшлы дөньядан соң, гомумән, синең әсәрләрдән шушы Хәнифне сине эзлим. Менә, дөрестән дә ул, бер кереп киткәч, э, инде мин үзем редактор буларак та, укучы буларак та, һәр әсәреңнән менә шул Хәнифнең чалымнарын, чөнки анда син э, Миңа таныш э, дус булганга микән ярылып ятасың шикелле. Ә инде гади укучыларда Рәдип Сәгъдинең әсәрләреннән Хәниф образын төсмерләрләр, табырлар дип ышанам һәм менә шулай безнең э, элек электән Захир Бигиевлар башлап җибәргән. Аңгычы да булгандыр. Безгә Захир Бигиевның әсәре аша танышбыз. Криминал әсәре буенча. Әдәбиятның нигез ташлары алар. Әйе. Һәм менә шулай безнең заманыбызның хәзерге заманы көзгесе буларак чагылдырып баручы Рәдиф Сәгъдигә уңышлар телибез. Абзый, алга таба да шушы әсәрләрең белән укучыны куандырырга язсын. Менә мин соңгы сүз әйтеп бер генә әйтәсем килә. Мин үземнең бүгенге көндә нәрсә булса да иҗат итә алам икән, үземнең аксаклар, аксакалларыма рәхмәтле.

Мөсәгыйт абый Мөсәгыйт абый Хәбибуллин. Тарихи әсәрләр язуыңа. Әлбәттә, ул миңа мине этәрде бит ирдәүкәләрне язырга. Рәис олыгайдым. Үзем әзерләгән материалларымны бирәм, яз әле ирдәүкәләрне. Алар безнең борынгы әбиләребез булган диеп, ирдәүкәләр роман миңа яздыртырды ул. Аңлыйсыңмы? Әле Фәиз Илкәрнәйне оныттың. О, Фәиз Илкәрнәй аркасында. Фәиз Илкәрнәй аркасында. Редактор буларак, мөхәррир буларак. Ул миңа
Елга бер-ике мәртәбә детектив әсәр заказ биреп торадыр, ие. Рәиф, яза әле, башка яза алучы кеше юк бит. Һәм менә э, нәкъ детектив чисталыгында диеп. Аңлыйсыңмы? Ул миңа яздырттырды. Аның китүе, әлбәттә, миңа бик зур удар булды. Э, машинаны туктатып, күздән яшьләр акты. Мин барып булмыйдыр, радиодан ишеттем дә аның вафат булуын. Ул гаҗәеп шәхси, ул һәрвакыт яшьләргә хәер хаклый. Кирсенчә, ә бездә бит татарда ничек, аяк чалучылар күп. Ә ул андый түгел ие. Шулай ук Фарсил абый менә гаҗәеп шәхес. Фарсил абый һәрвакыт нинди генә йомыш белән килмә, булышадыр ин. Шулай ук. Мөхәррир буларак Ркай Зәйдулла.
Мөхәррир, ансы яшьрәкләр әле, мин өлкәннәрне әйтәм. Мөхәррир буларак Ркаил, Ләис Зөлкарнәй, Фәиз Зөлкарнәй һәм башкалар. Ә бигрәк тә минем кадерле кешем, аксакалым. Рәис Даутов. Рәис абый, Рәис абый. Андый кешелекле кешеләр. Һәр җөмләнең, һәр сүзнең төбенә төшеп, тәмен тоя торган Рәис абый. Ул бит минем беренче укыйдыр язган криминал әсәрләрне. Аннары Фәизгә бирәдер иде сразу. Менә аны искә төшердең әле, безнең э, тамашачыларыбызга Рәис абый турында да бер истәлек. Рәис абый турында булыр, кирәк булыр. Алла бирса, э, э, Рәдиф синең дә сүзеңне көтеп калабыз. Алла бирса. Рәхмәт. Амин.